Bon bini na un otro presentacion di BTC Curaçao. Mi nomber ta Vania Wanga. Meta di e presentacion ta pa siña bo con pa bo acepta pago cu Bitcoin cu e aplicacion di Blue Wallet. E presentacion aki ta dirigi na companianan establece na Corsou y ta worde graba y publica online. no ta permití pa reproducí i òf hasi uso di e kontenido sin outorisashon di e outor di e presentashon. Manera indiká, meta di e presentashon ta pa siña bo kon pa aseptá pago ku Bitcoin ku e aplikashon di Blue Wallet. Komo ku e presentashon ta enfoká riba uso di Bitcoin den un empresa, nos ta sugerí pa bo kumpra un telefòn òf un tablet ku ta bai usa eksklusivamente pa e proseso di pago. Tambe nos ta rekomendá pa e doño mes òf un miembro di tim di maneho keda enkargá ku transakshon di Bitcoin. Den un otro vidio nos ta bai splika kon pa bo instalá un wallet digital ku ta risibí pago so. Kual ta hasié seif pa enkargá un trahadó ku transakshon di Bitcoin? Riba pantai por mira tur lokual tin mester promé ku instalá BlueWallet. Pa kuminsá, bo mester di un telefòn òf un tablet ku ta operá ku Android òf IOS. Tambe mester tin Wi-Fi òf data riba e aparato mobil ku a skohe pa realisá transakshon ku Bitcoin. Ku bo tin esakinan nos por kontinuá ku instalashon di BlueWallet. Bluewallet nomber di aplikashon ku nos ta rekomendá pa usa na momentu ku ke kuminsá aseptá pago ku Bitcoin den un empresa. Nos ta rekomendá Bluewallet pasobra e ta un open source, e ta disponibel pa Android i iOS, e ta rekonosé florin komo valuta, e ta fásil pa traha kuné i konfiabel, i por último e ta support Lightning Network. E QR code ku ta aparesé riba e pantaya abou na bo man drechi ta hiba bo na e aplikashon di BlueWallet den Google Play Store. Si bo no por scan e QR code, habri Google Play Store i buska BlueWallet. Por fabor pousa e video un ratu pa bo por download BlueWallet. Despues ku bo kaba di download e aplikashon, bo por primi riba play pa sigui wak e video. Despues di a download BlueWallet, habri e aplikashon pa bo krea bo promé wallet digital. Pa krea un wallet, klik riba Add Now of e símbolo di plus ku tin den huki ariba na bo man drechi. Despues bo ta haña e opshon pa krea un nòmber pa bo wallet kaminda ku tin skibí My First Wallet. Bo por pone kualke un nòmber ku bo ta desea òf bo por lag'é manera e ta. Despues klik riba Bitcoin pa bo krea un Bitcoin Wallet. Den un otro video nos ta bai splika kon pa krea un Lightning Wallet i un Vault Wallet. Awor klik riba Create pa sigui ku e proseso. E siguiente stap ta rekerí pa bo safe backup di bo wallet. Bo backup ta eches dos palabranan cu a aparece riba bo pantaya. Skibi nan y warda nan un camino cu abo so tin acceso. No ta recomendabel pa crea un screenshot of saca potret di bo backup como cu esaki no ta un manera safe pa ward'é. Skibi e palabranan den mesun orden y numeracion. Bo ta bay tin mester di e backup den cas cu bo perde bo telefon of si bo telefon daña. Na momento cu bo caba, click riba OK, I have saved it. Una bes ku bo a save backup di bo wallet, bo ta mira bo Bitcoin wallet aparesé riba bo pantaya manera imágen ku tin na bo man robes. Awor mi ta bai siña bo kon pa kambia valuta di bo wallet pa florin. Pa kambia valuta pa florin klik riba e tres ròntjinan ariba na bo man drechi, kaba klik riba Currency i despues klik riba Florin. Pa bo bai bèk na bo wallet klik riba e pijl te ariba na bo man robes. i asina fásil bo ta kla pa kuminsá aseptá pago ku Bitcoin. Promé ku nos kontinuá, ta bon pa para un ratu ketu na e forma tradishonal di pago ku un tarheta di débito i e forma moderno di paga ku Bitcoin. Na momentu ku un kliente ta paga ku un tarheta di débito, ta hasi uso di un mashin di swipe. Pa aseptá pago ku Bitcoin, abo komo empresario ta hasi uso di un tablet òf un telefòn i e klientenan su turno ta hasi uso di su telefòn. Tambe e kliente mester tin akseso na Wi-Fi òf tin data riba su telefòn. Na momentu di paga bo ta registrá e produktonan den bo kaha di registro pa krea un faktura. Hasi esaki di mesun forma ku bo ta hasi ku kualke un otro método di pago. Ta bon pa bo laga un persona di IT agregá Bitcoin Payment komo un opshon di método di pago. Mientrastantu bo por hasi uso di e opshon Cash of Other. Tambe bo tin di kobra impuesto segun nos leinan di impuesto. Despues ku a krea e faktura, habri e Bitcoin Wallet korespondiente. Pa bo habri e wallet, klik riba dje manera ta ilustrá den e video. Una bes ku bo habri e wallet, bo ta mira te abou e opshon pa Receive òf pa Send. Pa aseptá pago ku Bitcoin, klik riba Receive. Komo ku ta bo promé transakshon, por pasa ku e sistema ta puntra bo si bo a save backup di e wallet promé ku bo por sigui ku e proseso di aseptá pago ku Bitcoin. Si bo no a save e backup, klik riba No I have not i skibi e djesdos palabranan di e backup. pa despues bo ward'é un kaminda ku abo so tin akseso. Si bo a save e backup kaba, klik riba Yes I have. Despues un barcode ta aparesé riba bo pantaya. No mustra e kliente e barcode ainda. Mester hinka e suma ku tin di paga promé ku mustra e kliente. Pa por hinka e suma, klik riba Receive with amount. Despues ku klik riba Receive with Amount, bo ta mira un imágen manera ta ilustrá na stap djesun. Klik riba e pijlnan ku ta kontra otro pa kambia e valuta pa F ku ta para pa florin. Na momentu ku e kambia pa florin, bo ta mira un imágen manera ta ilustrá na stap djesdos. Despues bo por skibi e suma di e faktura i agregá un deskripshon. Ta rekomendabel pa pone e number di e faktura pa bo atministrashon keda na òrdu. Despues klik riba Create. Despues ku klik riba Create bo ta kla pa aseptá pago. Awor sí bo por mustra e kliente e barcode pa e por skèn'e. Despues ku e kliente skèn e barcode bo ta risibí un notifikashon ku e pago ta den proseso. Por dura entre dies pa djasinku minüt pa e transakshon keda prosesá. Esaki ta masha komun i e kliente no mester keda. Esaki ta demostrashon di un pago. Pa e demo nos ta asumí ku e telefòn na bo man robes ta telefòn di e komersiante i e telefòn na man drechi di e kliente. Pa kuminsá klik riba e Bitcoin Wallet di e kompania. Kaba klik riba Receive. Kaba klik riba Receive with Amount. Aki ta kambia e valuta pa florin i pone e suma di e faktura. Por ehèmpel, sinku florin. Kaba ta pone un deskripshon. Pa e demo nos ta pone tèst. Kaba klik riba Create. Riba e kliente su telefòn ta klik riba e wallet. Kaba klik riba Send. Pa despues klik riba Scan. Ku e kliente su telefòn ta scan e barcode ku tin riba e komersiante su telefòn. Kaba e kliente ta konfirmá si tur kos ta bon, kaba klik riba Next. Por último e kliente ta klik riba Send Now. Na mesun momentu bo ta risibí un notifikashon riba bo telefòn ku e pago a wòrdu hasí. Despues di dies pa djasinku minüt, bo ta risibí un di dos notifikashon ku e pago a wòrdu prosesá. E kliente no mester keda te ora bo risibí e di dos notifikashon. I di e forma aki nos hega final di e presentashon kon pa krea i aseptá pago ku Bitcoin ku Blue Wallet. Si bo tin kualke pregunta, manda nos un email na hello at